L-Evanġelju li għandna llum biex nitolbu bih biex il-kelma li se titħabbrilna f'dan l-Evanġelju ssir mbagħad it-talba tagħna huwa t-tielet parabbola fil-kapitlu 15 tal-Evanġelju ta' San Luqa Illi flimkien jagħmlu dan il-kapitlu sħiħ li jitkellem dwar il-ħniena tal-Missier. Imma f'dan il-każ u f'dawn il-kapitlu, f'dawn it-tliet parabboli, il-parabbola tan-nagħġa l-mitlufa, il-parabbola tad-drakma l-mitlufa, l-munita mitlufa, u hawnhekk il-parabbola ta' il-missier ta' żewġ ulied, Għandna tip partikolari ħafna ta' ħniena. Mhijiex ħniena li sempliċiment ir-ragħaj isib in-nagħġa, jiġri wara n-nagħġa l-mitlufa biex jerġa' jsibha, mhijiex sempliċiment il-ħniena fil-battikata li tieħu l-mara biex tfittex il-munita l-mitlufa. u lanqas biex il-missier tal-parabbola tal-missier ta' żewġ ulied jerġa' jsib lil ibnu l-mitluf, ibnu li kien telaq minn miegħu, għaliex hawnhekk għandna tip ta' ħniena li terġa' toħloq lil dak li jkun. Il-merħla tan-nagħaġ li tilef nagħġa minn disa' minn mija u ġew disa' u disgħin, Jerġa' jreġġagħha flimkien mal-oħrajn biex il-merħla terġa' tinħoloq mill-ġdid u ssir merħla ta' mitt nagħġa. Il-mara li tieħu l-battikata biex tfittex il-munita li ntilfet treġġagħha lura mal-oħrajn biex il-ġabra ta' muniti li kellha jerġgħu jsiru għaxra kif kienu fil-bidu. U l-parabbola li se nitolbu biha llum, il-parabbola tal-missier ta' żewġ ulied, Jerġa' jilqa' għandu lit-tifel iż-żgħir, jerġa' jagħmlu iben tiegħu, imma hekk jagħmel ukoll, jerġa' jagħmel iben tassew lil ibnu l-kbir biex hu jerġa' jkun missier ta' żewġ ulied. Il-ħniena f'dan il-każ murija fit-tliet parabboli hija l-ħniena li terġa' toħloq mill-ġdid, terġa' treġġa' lura lill-bniedem għal dak li ħalqu Alla biex ikun. Il-parabbola tal-lum hija meħuda mill-kapitlu ħmistax tal-Evanġelju ta' San Luqa. Nibdew mill-ewwel żewġ versi ta' dan il-kapitlu, l-versi wieħed u tnejn, imma mbagħad il-parabbola insibuha fil-versi 11 sa 32. Il-pubblikani u l-mitinbin kienu jersqu bih ġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemmgmu u jgħidu, Nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. Qalilhom ukoll, Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lil missieru, Missier, agħtini s-sehem li jmiss lili mill-ġid. U dak, qasmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew wisq ġranet meta ż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiegħed. U hemmhekk, b'erbaq ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kulma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir, u beda jrħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba' tiegħu jirgħa l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla żaqqu mqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal, Kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba', u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ! Ħa nqum u mmur għand missieri u ngħidlu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqqlix iżjed li nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mil-lavranti tiegħek. Qam u tela' għal għand missieru. Imma kif kien għadu fil-bogħod, missieru lemħu u tħassru, u b'ġirja waħda mar inxteħet fuq għonqu u biesu. Missier qallu ibnu, Dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqqlix iżjed li nissejjaħ ibnek. Imma l-missier qal lill-qaddejja tiegħu, 'Isgħu, ġibu l-isbaħ libsa u xidduhielu, libsulu ċ-ċurkett f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh. Ġibu l-għoġol l-imsemmen u oqtluh, ħa nieklu u nagħmlu festa, għax dan ibni kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nstab. U bdew jagħmlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa. Huwa wriġ allura kif wasal qrib id-dar sema' daqq u żfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsieh dak x'kien. Hawn ħuk, qallu, u missierek qatilu l-għoġol imsemmen għax reġa' kisbu qawwi u sħiħ. Hu inkorla u ma riedx jidħol ġewwa. Imma missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara qal lil missieru, Ili dawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirtielek qatt, u kieku qatt tajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbiebi. Imbagħad jiġi dan ibnek li belgħalek ġidek man-nisa t-żienja u lilu toqtollu l-għoġol li msemmen. Ibni, qallu missieru, inti dejjem miegħi, u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu, għax dan ħuk kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nstab. Din hi l-kelma tal-Mulej. L-ewwel skaluna tal-lectio divina, il-lectio, l-qari, attent, imma fid-dawl tal-fidi. Qari b'qalb mimlija fidi f'dak li Alla qiegħed iwassal fil-fatt f'din il-Kelma Tiegħu miktuba. U quddiemna għandna, fl-attitudni li għandna nieħdu aħna stess illi din mhijiex sempliċiment rakkont ħelu sabiħ, imma illi hawnhekk qegħdin quddiem il-Kelma t'Alla nnifisha. U Kelma t'Alla li qed taslilna f'forma ta' barabbola li qal Ġesù. Parabbola jiġifieri storja aktarx qasira, meħuda mill-ħajja ta' kuljum, imma li għandha l-intenzjoni li iċċaqlaq ftit il-kuxjenza ta' min jismagħha. Għedna drabi oħra li hija xibka li taqbad lil dak li jkun ġo fiha u ma tħallihx jibqa' kif kien, irid jieħu pożizzjoni quddiem il-parabbola. Jew favur Ġesù jew kontra Ġesù. Ma jistax jibqa' dak li hu. Speċjalment pelò, però, kull parabbola trid iċċaqlaq il-kuxjenza biex tfarfar Dak li dejjem ittieħed for granted, dejjem ittieħed b'mod hekk ta' ta' drawwa, biex dak li jkun jinżel iżjed fil-messaġġ, f'dak li jemmen u f'dak li jgħix. Bħal f'dan il-każ kif se naraw, din il-parabbola iċċaqalqilna l-kuxjenza tagħna u tgħidilna inti kif qed iġġib ruħek mal-Missier. Iben? Qaddej? Missierek huwa pulizija? Missierek huwa sid? Missierek jikkmanda biss, jaf? Jew Alla huwa tassew Missier tiegħek u inti allura tassew ibnu jew bintu? Għax l-ewwel żewġ versi f'din il-parabbola, f'dak it-test li għadna kemm ħabbarna, Jitkellmu fuq ukoll żewġ gruppi ta' nies bħalma l-parabbola titkellem fuq żewġ ulied. Għandna grupp minnhom, l-ewwel grupp huma l-mitinbin u l-pubblikani, dawk li ħallew it-triq mingħand il-Missier u telqu 'l bogħod minnu bil-ħajja tagħhom, però li qegħdin jiġu għand Ġesù biex jisimgħuh. Għax diġà qegħdin iħossu li Ġesù jista' jwassalhom għand il-Missier. Ġesù jista' jagħtihom il-ħniena tal-Missier u allura jerġa' joħloqhom mill-ġdid u ma jibqgħux iżjed mitinbin u pubblikani imma jerġgħu jsiru tassew ulied il-Missier. Min-naħa l-oħra għandna grupp ieħor, grupp li Jidher minn barra li ma telaqx lill-Missier, ma telaqx 'il bogħod mill-Missier, il-Fariżej u l-iskribi tagħhom iħarsu l-Liġi, jħarsuha tajjeb, anzi jgħallmu lin-nies kif iħarsuha, mela suppost la l-Liġi hija l-moħħ ta' Alla, x'hemm fil-qalb ta' Alla għall-bnedmin, U huma qegħdin jgħallmuha u jħarsuha tajjeb, ifisser li huma qrib tiegħu, ifisser li huma ulied il-kbar, ulied it-tajbin. Imma fl-istess ħin igergru, mhux għal mitinbin u l-pubblikani li ma humiex, ma jġibux ruħhom ta' ulied tassew tal-Missier, imma talli jgergru kontra Ġesù, li Ġesù jiekol u jagħmilha mal-mitinbin. Imma kellhom jistaqsu mistoqsija l-Fariżej u l-iskribi, Jekk ma jagħmilhiex mal-mitinbin u mal-pubblikani, Ġesù kif jista' jwasslilhom il-ħniena tal-Missier, lill-mitinbin u lill-pubblikani? Jekk ma jagħmilhiex magħhom, jekk ma jiekolx magħhom, kif jista' jwasslilhom din il-ħniena tal-Missier? Il-parabbola tibda billi ż-żgħir Jitlob lill-Missier biex jagħtih is-sehem illi kien imiss lilu mill-ġid tal-Missier. Missier illi kellu żewġ ulied, b'enfasi kbir li huwa missier li għandu żewġ ulied u li matul il-parabbola kif nistgħu nirriflettu Huwa missier li jrid jibqa' missier ta' żewġ ulied u ma jsirx sid ta' żewġ qaddejja, imma jibqa' missier ta' żewġ ulied. Iż-żgħir minnhom jitlob lil missieru s-sehem li kellu mill-ġid. Kien qiegħed jgħidlu żewġ affarijiet lil missieru u żewġ affarijiet li Għal kull qalb ta' missier iweġġgħu fil-fond tal-qalb u jweġġgħu bil-kbir. Jekk irrid is-sehem li jmiss mill-wirt, jiġifieri, jiena iktar għandi bżonn ġidek milli lilek, inti tista' tmut, anzi, mut ħalli nieħu s-sehem tal-ġid tiegħek. Lil missieru jridu mejjet. Jiġifieri jekk imut missieru hu ma jibqax iben iżjed, missier ma għandux, ma jibqax iben, irid jinqara, jinqata' bil-kelma tini s-sehem li jmiss lili mill-ġid, irid jinqata' mill-istess missieru, mill-istess għajn tal-ħajja tiegħu li għamlitu iben lilu. Imma kien qiegħed jgħid xi ħaġa oħra wkoll. Iż-żgħir kien l-inqas mit-tnejn li kellu dritt għal xi ħaġa. Dak iż-żmien, l-iben il-kbir kien jieħu żewġ terzi tal-ġid tal-missier, it-terz l-ieħor jinqasam bejn l-ulied l-oħra, għax il-kbir kellu responsabbiltajiet ukoll kbar ħafna fosthom li jkompli hu l-familja ta' missieru nnifsu. Allura ż-żgħir li l-inqas kellu dritt qiegħed jieħu fuqu, kważi kważi, drittijiet li mhumiex daqshekk tiegħu. Almenu kellu jibda l-kbir b'din il-ħaġa. Iż-żgħir huwa arroganti, iż-żgħir jippretendi iżjed milli hu, imma fuq kollox iż-żgħir irid jinqata' mill-għajn li lilu tagħmlu iben, irid jinqata' mill-missier. Int għalija tista' tmut għax jien irrid il-ġid tiegħek. Ma rridx nibqa' ibnek iżjed. U mbagħad tolqotna mill-ewwel il-mod kif il-Missier jaqsam il-ġid. San Luqa l-Evanġelista sempliċiment jgħid, U dak qassmilhom il-ġid. Qisu frisk bħall-ħassa, qisu mhu qed jiġri xejn, qisu dik it-talba ta' l-iben iż-żgħir tiegħu ma kinitx tfisser dak li fil-fatt kienet tfisser. Aktarx illi dan għamlu bi skop partikolari ħafna, għax kien missier u allura kellu kwalitajiet, narawhom żjed 'il quddiem, kellu kwalitajiet eżatti ta' missier, kien jaf tassew x'jiġifieri tkun missier u kif iġġib ruħek ta' missier. Ma kinux għaddew wisq ġranet meta t-tżegħir sar kollox telaq minn beltu lejn pajjiż imbiegħed. Bit-talba li jagħmel irrid is-sehem li jmiss lili mill-ġid kien qiegħed jaqta' lilu nnifsu minn missieru. U issa jkompli jinqata' minn missieru, mill-familja, anke minn pajjiżu stess. Sar kollox, ħa l-wirt li kien imissu, u telaq 'il bogħod f'pajjiż imbiegħed. Il-ħerqa taż-żgħir li jinqata' mill-missier. Malajr u kemm jista' jkun 'il bogħod. Imbagħad għandna l-versi 13 sa 16 donnhom martell isammar fuq inkwina bl-istess Ton bl-istess daqqa bl-istess nota. In-nota ta' sar kollox, berba' ġidu kollu, ħela kull ma kellu, u mbagħad min-noħa l-oħra ħadd Ma kien jagħtih jiekol imqar l-ikel tal-ħnieżer li hu kemm beda jirgħa għax kien sab ruħu fil-bżonn. Dan il-kuntrast kbir bejn kollox, kull, il-kollox, il-milja li kellu meta kien ħdejn missieru, ma' missieru, fid-dar ta' missieru, meta kien għadu iben, u bil-maqlub, ħadd ma kien jagħtih imqar l-iktar affarijiet li mhumiex tal-bnedmin, imma tal-ħnieżer, u jekk kienu Lhud, jekk il-parabbola qed tkellem lil Lhud, li tmur tirgħa l-ħnieżer kienet xi ħaġa tassew tal-mistħija, tassew li inti ma baqagħlikx fejn tinżel. Ma dan il-kuntrast, naturalment, ikompli idaħħalna fl-attitudni ta' Dan il-kuntrast, iben u missier, ulied u missier. Il-versi sbatax sa dsatax meta mbagħad daq il-ġuħ, is-sitwazzjoni tiegħu ċappsitlu ma' wiċċu l-vera sitwazzjoni li kien qiegħed hu bħala bniedem, jien m'għadnix iben, m'għadnix iben. Missieri l-bogħod, missieri ridtu mejjet, missieri ma jista' jagħmilli xejn iżjed minn hawnhekk, minn fejn qiegħed. Allura daħal fih innifsu u qal, Kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba', u jien, ibnu, qiegħed hawn immut bil-ġuħ. u beda jippjana f'moħħu x'sa jgħid lil missieru. Jippjana f'moħħu x'sa jgħid lil missieru biex jaqla' l-grazzja li kien jixtieq li jaqla'. Għax jekk teħillu l-kelma dak il-ħin, meta jkun quddiem missieru bil-mistħija, bid-dwejjaq, huma x'inhuma, forsi bir-rabja ta' missieru għalih, kif ħaseb hu, nsa jitlef kull ċans li jerġa' almenu, almenu jerġa' jibda jduq it-tjieba, il-ħlewwa, l-imħabba li jkun fid-dar li kap tagħha hemm missieru. U din il-ħaġa ma riedx jitlifha. Dan iċ-ċans ma riedx jitilfu. Allura beda kważi kważi jirrehersja dan il-kliem kif sa jgħidu, kif sa jpoġġih dak il-ħin quddiem missieru ħalli jmiss qalb missieru u missieru jerġa' jaċċettah lura imqar bħala lavrant, imqar bħala qaddej. Imma hawnhekk għandna l-qofol, fil-vers dsatax, il-qofol ta' dak li jirrealizza t-tifel iż-żgħir. Jiena agħar mil-lavranti ta' missieri. Il-ġuħ u s-sitwazzjoni li issa jiena qiegħed nirgħa l-ħnieżer u li lanqas qed nieħu ċ-ċans li niekol dak li jieklu huma, din is-sitwazzjoni tiegħu Ġabitu f'postu, ġabidu f'sessih biex jinduna li hu agħar mill-lavrant, illi llum qiegħed hawn, illum jagħtih il-ħobż is-sid biex ikun jista' jaħdimlu, mhux b'rispett, imma biex ikun jista' jibqa' jaħdimlu. Iż-żgħir irrealizza li hu qiegħed f'sitwazzjoni ħafna agħar minn hekk. Inqata' minn missier ma baqax dak li hu fil-fatt, iben ta' dan il-missier. Miet bħala iben. Miet bħala iben. Ninnutaw li l-aħħar vers tal-ewwel parti fejn titkellem fuq it-tifel iż-żgħir tispiċċa bil-fatt li dan ibni kien mejjet u reġa' qam. L-aħħar vers tal-aħħar parti, meta titkellem fuq it-tifel il-kbir, ukoll titkellem kien kien mejjet u reġa' qam. Il-mewt meta aħna ninqatgħu mill-Missier li jagħtina l-ħajja, li jagħmilna ulied, għax mingħajr il-Missier ma nissejħux iżjed ulied. Il-vers 20 ikompli jibni dan il-kuntrast, kuntrast enormi bejn il-vers 12 fejn jgħidilna biss meta ż-żgħir talbu s-sehem mill-wirt tiegħu u dak qassmilhom il-ġid. Qisu l-iktar ħaġa naturali fid-dinja. Qisu ibnu b'dak li qallu tini s-sehem mill-ġid li jmissni ma kinitx tfisser il-weġgħa kbira li kienet fil-fatt tfisser. Il-vers 20 jurina l-missier ħiereġ għal ibnu mid-dar tiegħu, id-dar fejn xtaq tant iż-żgħir jibqa' parti minnha, Imma nindunaw li qed tagħtina dan il-vers tal-Missier ħiereġ biex jilqa' lil Ibnu, id-deskrizzjoni, l-kwalitajiet ta' x'jiġifieri tkun missier. L-ewwel nett huwa l-missier li jara mill-bogħod. Allura aktarx għalhekk b'tant diżinvoltura qasmilhom il-ġid Kien diġà qed jifhem li bħala iben dak se jerġa' lura u jiena nibqa' nistennieh għax sa jerġa' lura. Barra milli l-missier huwa missier għax jara mill-bogħod, jaf lil ibnu, it-tieni kwalità li toħroġ minn dan il-vers hija, dak li jagħmel il-missier huwa kollu intenzjonat lejn ibnu. Għax il-missier minnu nnifsu jkun missier jekk hemm ibnu, mela dak li jagħmel, jagħmlu bħala missier għax qiegħed jagħmlu ma' ibnu. Dak li jagħmel jagħtih kwalitajiet ta' missier għax qed jagħmlu ma' dak li huwa iben tiegħu. B'dak li qiegħed jagħmel imbagħad qiegħed joħloq lil ibnu bħala iben. meta jaħfirlu, meta jilqgħu għandu mill-ġdid, meta jerġa' jagħmlu iben mill-ġdid, u mhux lavrant, u mhux bniedem wiċċu tost, u mhux bniedem arroganti, u mhux bniedem li waqa' tassew fil-baxx għax ma baqax ibni, issa nerġa' nilqgħu, nerġa' nagħmlu iben kif fil-fatt hu. Meta rah ġej, tħassru, jgħidilna l-Evanġelista, u l-Evanġelista juża l-kelma tħassru fis-sens ta' dak li tfisser il-ħniena fil-Bibbja kollha. Il-tifsira ta' ħniena fil-Testment il-Qadim u fit-Testment il-Ġdid hija tieħu biex ngħidu hekk l-istampa tal-intestini, tal-interjuri, ġifieri emozzjoni qawwija ħafna, Imma s-singular tal-kelma li tintuża hija tfisser il-ġuf, u l-ġuf huwa l-ikbar simbolu ta' ħolqien mill-ġdid, ta' tarbija li tikber, ta' tarbija li tibda u tikber u ssir bniedem indipendenti. Meta tħassru, il-Missier jerġa' joħolqu lil Ibnu. Minn bniedem 'il bogħod, minn bniedem li m'għadux iben, jerġa' jagħmlu ibnu. It-tielet kwalità li jagħtina dan il-vers dwar il-Missier, illi l-Missier jaf biss iħobb. Meta jgħidilna intefa' fuqu biex ngħidu hekk u mlieh bil-bews, il-Grieg tal-oriġinal tista' tfisser ħabbu bi mħabba kbira ħafna lil dak li kien qallu jien ma rridx inkun iżjed ibnek. Imbagħad għandna l-versi 21 u 22 illi nistgħu nsejħulhom il-qofol ta' din il-parti, ta' din l-ewwel parti. Nistgħu nistħajlu lil iben iż-żgħir waqt li ġej fit-triq jerġa' jirrepeti, jirrepeti, jirrepeti l-kliem li kien sa jgħid lil missieru biex ma teħellux il-kelma u jitlef iċ-ċans. Dnibt kontra s-sema u kontrik, ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-qaddejja tiegħek. Meta fil-fatt ġie quddiem missieru, missieru joħroġ jilqgħu, u jiġi quddiem missieru u jibda jgħid dak il-kliem, ninnutaw li l-missier iwaqqfu milli jgħid, żommni b'wieħed mill-qaddejja tiegħek. Ma jegħidhiex dik il-frażi, żommni b'wieħed mill-qaddejja tiegħek. Għax il-missier jibda jordna lill-qaddejja tiegħu, lil-lavranti, iġibulu l-libsa l-iktar sabiħa, simbolu ta' bniedem li huwa privileġġat għax huwa ibnu. Iġibulu s-sandli Jiġifieri dak huwa Ibnu, għax il-qaddejja l-lavranti ma kinux jilbsu l-qrieq, ma jkinux jilbsu s-sandli, u jagħtuh ukoll iċ-ċurkett tal-awtorità ta' Ibnu, il-qaddejja ma kellhomx iċ-ċrieket tal-awtorità. Waqt li l-missier qiegħed jordna lill-qaddejja iservu lil Ibnu b'dawk is-simboli kollha tad-dinjità ta' iben, fl-istess ħin qiegħed jgħid, Inti tibqa' ibni, inti terġa' ssir ibni, għax jekk int issir qaddej, jien ma nibqax missier, jien insir sid u ma nibqax missier iżjed. U jekk ma nibqax missier, ma nibqax neżisti. Allura għandna dan id-djalogu bejn l-iben iż-żgħir u l-missier li huwa l-qofol fis-sens illi hawnhekk għandna l-missier li jrid jibqa' l-missier ta' dak li tellqu, ta' dak li ma riedx jaf bih iżjed bħala missier, Donnu figura ta' dawk li bl-imġiba tagħhom fl-ewwel żewġ versi juru li bl-imġiba tagħhom ma jridux ikunu dawk li huma ulied il-Missier etern, il-Missier Alla. Bl-imġiba tagħhom, għax mitinbin u pubblikani jitilqu 'l bogħod mill-Missier. imma permezz ta' Ġesù jerġgħu lura ħalli jerġgħu jinħolqu mill-ġdid bħala ulied maħbuba. U lil qaddejja jgħidilhom ukoll il-missier, ejja nagħmlu festa kbira, mhux morru għamlu festa kbira, ejja nagħmlu festa kbira x'dan ibni kien mejjet u reġa' qam. Jien se nkun f'nofskom ħalli nagħmlu din il-festa. Xi ħaġa li tirrepeti ruħha fl-aħħar ukoll mal-Iben il-Kbir. Nistgħu nieqfu hawn bil-parabbola? Il-parabbola għandha l-ħsieb li twasslilna l-ħniena tal-Missier fil-maħfra taż-żgħir? Kieku kien hekk, it-tieni parti ma kinitx tagħmel iżjed sens. Ma kienx hemm ikun hemm sens għaliha, bżonn għaliha, imma l-parabbola tkompli. U l-parabbola tkompli bi skop importanti ħafna. Ibnu l-kbir kien il-għalqa. U meta jisma' d-daqq, jistaqsi għaliex, x'inhi l-okkażjoni. Jien, l-iben il-kbir ta' din il-familja, ma nafx l-okkażjoni għalfejn l-iskop ta' dan id-daqq, għalfejn qegħdin tifirħu. Kif ma nafx bih dan il-ferħ jien? U ninnutaw il-kliem li jgħid il-qaddej lill-kbir, Hawn ħuk. Mhux ġie dak li dineb, dak li ma riedx jibqa' iben ta' missierek, dak li berbaq il-ġid tal-familja, hawn ħuk. U missierek għatillu l-għoġol imsemmen, għax reġa' kisbu lura qawwi u sħiħ. Ninnutaw li anke l-qaddej, il-qaddej, fehem eżatt ir-relazzjoni li kien hemm f'dik id-dar. Jiena qaddej, imma il-kap ta' din il-familja li jiena nagħmel parti minnha, li jiena qaddej tagħha, Huwa missier li għandu dan l-iben għalkemm telaq 'il bogħod minnu reġa' għandu qawwi u sħiħ għax reġa' aċċettah lura lil dan it-tifel. U din il-ħaġa l-kbir ma fehmhiex assolutament. U ma fehmhiex mhux bir-rabja tal-inġustizzja li tidher fil-wiċċ, Imma għaliex l-attitudni tiegħu f'dik il-familja, ir-relazzjoni tiegħu ma' missieru, ma kinitx dik ta' iben il-kbir ma' missieru? Ma kinitx dik ta' iben il-kbir f'din il-familja? Imma kienet ta' qaddej perfett. Naħseb illi missieru seta' nnominah għal Workman of the Year u kien jirbaħ l-award għax x'jgħidlu lil missieru meta jiltaqa' miegħu? Jgħidlu jiena dejjem miegħek, kelmtek ma ksirtilek qatt. Mela jien, qaddej perfett, x'nagħmel għalik, x'għamilt għalik, huwa dak li jimlieli ħajti lili, jiena ngħix, neżisti, biex lilek nagħmillek ħafna affarijiet, nagħmillek l-aħjar affarijiet, lilek naqdik. imma kien qiegħed ipoġġi lilu nnifsu fl-istess keffa ta' kif ried iż-żgħir ħuh iż-żgħir ipoġġi lilu nnifsu wara li ġie lura. Jiena qaddej perfett, imma meta jien qaddej perfett, meta jiena Iben il-Kbir, allura qed nagħmel lili u lilek, inti sid u jien qaddej tiegħek. U din il-missier ma setax jaċċettah, għax hu kien missier ta' żewġ ulied, mhux sid ta' żewġ qaddejja. U allura dan il-kuntrast fi dan id-djalogu joħroġ din it-tema kontinwa ta' martell isammar fuq inkwina, it-tema missier ulied, missier ulied, missier li ma jgħaddix mingħajr uliedu, ulied li ma jeżistux mingħajr missierhom. Għax ma jeżistix missier mingħajr iben u iben mingħajr missier. U jerġa' l-missier, jerġa' l-missier. Kien meħtieġ li nagħmlu festa. Kien meħtieġ li nagħmlu festa, mhux li tagħmlu festa, li nagħmlu jien inkun fil-ferħ, naqsam fil-ferħ għal meta ż-żejr reġa' lura. U għalhekk, għax il-missier kellu din l-attitudni li jkun fin-nofs tal-ferħ u taċ-ċelebrazzjonijiet ta' wliedu, lil il-kbir qatt ma tah, kif akkużah il-kbir, qatt ma tajtni, Gidi, biex nifraħ ma' ħbiebi, le, ma ntik qatt, Gidi, biex tifraħ inti tifraħ ma' ħbiebek u jien ma nkunx magħkom. Meta mbagħad ilumu fuq dil-ħaġa, inti dejjem miegħi, imma jien irrid inkun f'nofs il-ferħ tagħna bħala familja tiegħi ta' missier ma' żewġ ulied. Inkella ma nkunx iżjed jekk ma nifraħx magħkom fil-ferħ tiegħi għar-ritorn, għall-fatt li qiegħed magħkom. Jekk ma nkunx hemmhekk, jien ma nkunx inħossni iżjed missier ta' żewġ ulied, u din il-ħaġa ma tistax tkun. Għax jien, fil-fatt, kif bdiet il-parabbola, jien missier ta' żewġ ulied. Donnu li dan inkunu nagħmlu aħna meta ninqatgħu mill-Missier? Inkunu qegħdin ngħidulu inti tkunx iżjed missieri. Meta ninqatgħu mill-Missier bil-ħtija tagħna, bid-dnub tagħna, bl-imġieba tagħna, bl-attitudnijiet tagħna. Ejjew fis-skiet nerġgħu naqraw dan it-test, dan l-Evanġelju. U nħallu illum il-kliem Missier u Iben, Missier u Ulied jinżel tassew f'qalbna. U nħalluh jixlina, inħalluh jistaqsina, inħalluh jisfidana, Alla huwa Missier għalija? Jiena nħossni iben, bint ta' Alla?

It-tieni skaluna, it-tieni tarġa tal-metodu ta' talb tal-Lectio Divina, il-Meditatio. L-attitudni tiegħi qed tkun tkellem Mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Allura il-mistoqsija li tmexxini f'din it-tarġa, f'din it-tieni skaluna, X'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test, permezz ta' dan l-Evanġelju, permezz ta' din il-parabbola? U la hija parabbola rrid nistaqsi wkoll kif qiegħda tixlini l-parabbola? Kif qiegħda ċċaqlaqli l-kuxjenza tiegħi l-parabbola? Kif qiegħda tkellimni biex jiena dak li dejjem ħadt for granted, dejjem dak li emmint li huwa tajjeb u hekk għandu jkun, dejjem ħadd bi drawwa, jiena nfarfarlu t-trab minn fuqu ħalli nakkwista attitudni ġdida. Fuq kollox, din hija s-sens veru tal-konverżjoni, li jiena nerġa' ndur lejn Alla meta ċċaqlaqt xi ftit minn din id-direzzjoni ċara li għandi nieħu bħala bniedem li jemmen f'Alla, bħala bniedem f'dan il-każ li jħossu iben ta' missier. U nistgħu nagħmlu xi suġġerimenti kif il-Kelma t'Alla qiegħda tkellimna, qiegħda tixlina, qiegħda tistaqsina, qiegħda tisfidana permezz ta' din il-parabbola. Bħala iben tal-missier, bħala bint tal-missier li huwa Alla. Kif tħoss li xi kultant inti ġġib ruħek bħat-tifel iż-żgħir? Il-parabbola qabblitilna l-iben iż-żgħir mal-pubblikani, mal-mitinbin. Jien inkun xi kultant pubblikan, midneb, b'mod illi rrid b'rieda jien stess minn naħa tiegħi ninqata' minn dan il-Missier li lili għamilni iben, minn dan il-Missier li lili għamilni neżisti. Jiena nġib ruħi fil-ħajja tiegħi? Normalment, b'rieda sħiħa bħat-tifel iż-żgħir. Illi lill-missier ngħidlu, Jien m'għandix bżonnok, jien għandi bżonn dak li tagħtini. Fi Kristu Ġesu, jiena u koll iben tal-Missir. Allura meta naqra, nitlob, nirrifletti, nagħmilha tiegħi, inħalliha taqbadni l-parabbola fix-xibka li tinseġ madwari. Kif inxebbah il-kbir, l-iben il-kbir, mal-Fariżej u l-iskribi tagħhom? U jekk jixtiebħu fil-fatt illi, bħall-iskribi u l-Fariżej, il-kbir għalih l-importanti illi kien qiegħed jagħmel il-liġi u r-regolamenti fid-dettalji tagħhom, jagħmel dak kollu li qiegħed jagħmel għall-Missier, mingħajr ma jirrifletti li, fil-fatt, kulma jagħmel, u kulma jgħid, u kulma hu, kulma jista' jagħmel, kulma jista' jgħid, u kulma jista' jkun, għax hemm il-Missier, għax kien hemm il-Missier qablu, għax hu ma setax allura jkun kieku Iben. Kif jitqabbel Il-Fariżej, l-iskribi, mal-Iben il-Kbir, dawk illi l-importanti x'jagħmlu għall-Missier, x'jagħmlu għal Alla, x'jagħmlu għal dak li huwa s-Sid tagħhom. Jiena naqbad lili nnifsi f'din ix-xibka li tibni madwari l-parabbola u naqbad lili nnifsi Nipprova nagħmel ħafna affarijiet għal Alla aktar milli nkun dak li fil-fatt jien għal Alla l-Missier, allura iben u bint ta' dan il-Missier li lili jħobbni. Jiena nipprova nagħmel u nagħmel u nagħmel jew iżjed inkun, inkun u inkun. U inkun iben jew bint ta' dan il-Missier. Kif jixxiebħu l-kbir u l-Fariżej u l-iskribi tagħhom? Għat-tifel iż-żgħir, it-triq tan-niżla bdiet meta fettillu Jakkwista l-ġid ta' missieru u jivvalorizzah, jiżnu, iqisu bħala ħafna iktar importanti minn missieru stess. U staqsa lil missieru, talab lil missieru, b'ordni, bi kmand, Agħtini s-sehem li jmiss mill-ġid tiegħek. Minn hemmhekk bdiet it-triq tan-niżla. Għalija quddiem dan il-vers ta' arroganza kbira, ta' bniedem li ma jafx x'inhu jgħid għax il-fatt li qalha jfisser ma rridx iżjed inkun ibnek. Dan il-fatt, din is-sentenza, din il-frażi, din l-ordni lill-Missier mingħand l-Iben iż-żgħir. Kif toqgħod għalija wkoll meta jien nagħmel id-dnub għax irrid jien? X'inkun nagħmel fil-fatt meta jien nidneb? X'inkun ngħidlu lil Alla fil-fatt meta jien nidneb? Jekk mhux jien ma rridx ikolli x'naqsam iżjed miegħek. U meta qed ngħid lil Alla bi ħtijieti, jien ma rridx ikolli x'naqsam iżjed miegħek, qed ngħid jien irrid nispiċċa, jien irrid nintemm, jien irrid naqta' l-linja li tgħaddili l-ħajja mingħandek, biex int tkun Missier u jien inkun iben. Id-dnub Dan hu. U għalhekk jissejjaħ dnub mejjet, mhux għax rieqed id-dnub, mhux għax mejjet id-dnub. Nafu mill-esperjenza kemm ma jorqodx id-dnub, kemm mhuwiex mejjet id-dnub, imma kemm lili joħloqli imwiet f'ħajti. U l-agħar mewt meta ninqata' mil-lifeline, mil-linja li tgħaqqadli mal-ħajja ta' Alla. Xi nkun nagħmel jien meta lil Alla ngħidlu le bid-dnub? Suġġeriment għal dak li qed tgħidilna l-kelma t'Alla llum huwa żgur dwar ir-relazzjoni tagħna ma' Alla, mhix relazzjoni ta' sid mal-qaddejja tiegħu imma żgur hija relazzjoni ta' missier ma' wliedu. U allura kieku kellna niftħu t-tieqa ġo qalb Alla u nittawlu ġewwa, x'konna nsibu? Konna nsibu x-xewqa l-kbira ta' dan Alla li jkun Sid tagħna u li aħna nkunu qaddejja tiegħu? Jew f'dik il-qalb konna nsibu missier mitluf bl-imħabba lejn uliedu? nifhmu jew le, li tagħmel ħafna differenza għalina stess u għal Alla wkoll jekk aħna nkunu qaddejja u hu sid jew inkella li aħna nkunu ulied u hu jkun il-Missier tagħna, nifhmu li tagħmel ħafna differenza? It-tielet skaluna, t-tielet tarġa tal-Lezzjo Divina hija l-Orazio. Jekk fil-meditazjo nirriflettu dwar x'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test, fl-oratio issa l-kelma li tani Alla ssir it-talba tiegħi lil dan Alla, l-ewwel kellimni hu, bl-istess kelma se nkellmu lura jien, it-talba tiegħi lil Alla wara li kellimni permezz ta' dan it-test. Illum it-talba nixtieq noħodha mill-ktieb Mulej ibqa aħdem magħna ta Dun Pawl Camilleri. Inti Mulej tħobbu wisq lil bniedem. Jaħrab minnek u tiġri warajh. Joffendik u titħassru. Jinjorak u tibgħatlu iżjed messaġġi. Tikkastigah u taħfirlu, teżiljah u tilliberah, tikkonfondih u ssabbru. L-aħħar kelma hija dejjem imma favurih. Tassew int, Alla għani fil-ħniena. Int tant ħabbejtha lid-dinja li tajtha lil ħadd inqas minn Ibnek il-waħdieni. u bagħtu biex bih hija ssalva. Xi bluha dak il-bniedem Mulej li jħobb id-dlam aktar mid-dawl! Kif ma jitgħallem qatt mit-tiġrif tat-tempju, mill-waqgħa tas-swar, mill-ħruq tal-palazzi? Kif ma jixofx il-bniedem mill-qerda ta' kulma prezzjuż mitkaxkir fl-eżilju? Għaliex bilfors irid jitbiegħed minnek biex jersaq lejk? Għaliex irid iduq l-imrar tal-konfużjoni biex jibda jixxennaq għal sernieq ġdid? Intrefa' mill-ġdid quddiemna, Mulej, għaliex aħna ħbejnik. Aħna ġennibnik. Aħna injorajnik. Ħu postok fin-nofs mill-ġdid, fejn jixraqlek, fil-għoli. Iġbed dejjem l-attenzjoni tagħna. Ikkonvinċina minn imħabbtek. Tħalliniex nobgħod id-dawl biex nibqa' komdu u moħbi fi ħżuniti, imma ressaqni lejn id-dawl biex ma nistħix nagħmel is-sewwa. Ibqa' ħobbu ħafna, Mulej, lill-bniedem, mhux għax jixraqlu, imma għax dgħajjef wisq, u mingħajrek ma jgħaddix. Missier Qaddis, għedna ta' spiss f'riġlejk biex nindunaw u napprezzaw dejjem iżjed l-imħabba li inti għandek għalina. Mhux imħabba ta' sid lejn il-qaddej biex jibda jibqa' jaqdih, imma mħabba ta' missier lejn ibnu, lejn bintu, biex hu jkun jista' jibqa' missier li jħobb. biex aħna nkunu nistgħu nibqgħu ulied maħbuba mill-Missier. Mulej, agħtina l-attitudni ta' Ibnek Ġesù li f'kollox ma kienx jaf jgħid ħlief int missieri. U agħtina l-attitudni tiegħek li ma tafx tgħid ħlief Inti Ibni u Bint il-Maħbub. Ir-raba' skaluna, ir-raba' tarġa, il-kontemplazzju. Jiġifieri permezz ta' din il-kelma li tagħna Alla, permezz ta' din il-kelma li saret it-talba tagħna, Aħna nistgħu noqogħdu fit-tempju ma' Alla, kontemplatio, fit-tempju ma' Alla, biex nindunaw iżjed min hu, biex nagħrfu iżjed min hu, biex nidħlu iżjed f'dik il-qalb tiegħu u nindunaw min hu allura. L-attitudni f'din it-tarġa tkun, Ixħet, Mulej, id-dawl ta' wiċċek fuqna, ħalli meta nħarsu lejk, wara li tkun kellimtna, wara li nkunu kellimnik, wara li din il-kelma ssir il-kelma tagħna lilek, it-talba tagħna lilek, nistgħu nagħrfu aħjar min inti, bid-dawl li inti tixħet fuqna. Inħoss li f'din il-parabbola Ġesù jurina kif inkunu tassew ulied il-Missier. Din il-parabbola ddaħħalna iktar b'forza, b'qawwa li ma nirreżistux ġol-qalb ta' dak li huwa l-Missier tagħna. Mhux b'dak li nagħmlu, inqas u inqas b'dak li nagħmlu għalih, imma b'dak li aħna, anka jekk ma nagħmlu xejn, basta nkunu dak li aħna. U aħna diġà uliedu. Qabel nagħmlu xi ħaġa, Allura quddiem din il-parabbola, ejja niggustaw iktar lil Alla kif aħna aħna niggustaw lilu, imma kif aħna aħna nistgħu niggustaw iżjed dak li tassew hu. U dak li tassew hu jagħtihulna huwa stess, jgħidilna San Pawl, Dak il-Missier li jibgħat l-Ispirtu tiegħu f'qalbna jgħajjat Abbà Missier. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.